Inutli jiena, ħa nitkellem jiena bħala jiena, bħala għalliema jien, li għandi tifel jew tifla jridu jkunu jafu dawn l-alfabett u n-numri u l-kuluri meta mbagħad tifel ma jafx jiftaħ lunch box. Dħalt Kinder One, ma jafx joqgħod bilqeda sew ma' mejda. Dawn huma activities importanti li għandhom isiru qabel ma tikteb Għaliex? Tajjeb. Għax qed issaħħaħ il-muskoli tal-idej b'ċertu aħna ngħidulu logħob. L-esperjenzi li għandna nagħtu lit-tfal l-iktar li huma kruċjali fl-edukazzjoni. Ekku. Fimtni ġifieri Aha. nħut nitunu refresh card, ħanżir. L-iskola taħdem għal ġid ta' tfal, mhux għal ġid ta' teachers, għal ġid ta' tfal. Jekk ikun hemm xi ħaġa li jissuġġerixxu l-iskola bħala teacher, headmasters, Please take it on board.
Nilqakom għal episodju ieħor ta' kelmiet ma' Bambinelli. Illum għandna magħna teacher tal-early years, Miss Danika Vella. Nilqawk magħna, grazzi. Grazzi. U grazzi ħafna tal lajk l-istedina tiegħi. Minn qalbi, minn qalbi.
U llum se nitkellmu ftit fuq l-early years education li jibdew mid-dar. Jisu kif nistgħu nippreparaw ħanejtek it-tfal għad-dinja tal-iskola. Kif x-activities nistaw namlu bħal qari. Li ovvjament, l-edukazzjoni in the first place tibda mid-dar. Eżatti.
Naħseb hija li żjed ħaġa importanti. Umbagħad ovvjament ħadd kompli intendi mid-dar ma l-iskola, ġifieri dun nimxu naħt fit fit, dik l-iktar ħaġa naħseb importanti li bħala ġenituri rridu nżommu f'moħħna meta tfal ikunu deħlin l-iskola. Nafu li tfal, ħafna mit-tfal illum saru jkunu child cares qabel, mhm. iġifiri il-mod li jaħdmu child care għall-iskola jippreparawhom b'ċertu mod ta' li jqogħdu ktar bil-qiegħda ma' mejda, li forsi jaqbdu waqt li kell katleri jew hekk għalkemm ikun hemm attivitajiet mhm. oħra ta' kraft so hekk. Imma mbagħad l-iskola tiġi iktar differenti. L għanet il-ħin u r-rutina tinbidel. Ġifiek mhm. forsi f'child care kienu jorqdu tfal. Eżatt.
Ġifieri l-iskola ma jista' u jkollna speċjalment f'Kinder One li ġi li jħossuha twila bħala bħala skola ġieli jkun hemm min jintefa' jorqod. Speċjalment fl-ewwel bidu l-ewwel term tal-iskola. Ġifieri anke bħala teacher tkun ippreparata li dawk jistgħu jseħħu wkoll, ddur magħhom bħala professjonalista tkun taf kif għandek iddur magħhom. Imma iva, kif qed tgħid inti, importanti li t-tfal ikunu preparati għal tal-iskola. Ippreparati b'ħafna modi differenti u nixtieq nisħaq li mhux ikun ippreparat meta ngħidu ta' skola ġejjin għax għall-kitba u ġejjin għall-ittri u għan-numri. Ħafna perspettiva Maltija hija dik li nidħol it-tifel irid ikun jaf jikteb, irid ikun jaf jaqra. Nirringrazzja ħanin Alla li issa qed tinbidel naqra kif tgħid hawn, it-trend jew l-imħuħ tal-dak qed tinbidel. Imma he, ikun hemm fejn insibu xorta min jaħsibha b'dak il-mod. Ifimni, jiena nissuġġerixxi l-ewwel ħaġa li bħala ġenitur l-ewwel ħaġa tkun taf fejn li ma skolla ħatibatu. U żgur, ġifieri jekk hux Hemm il-gvern, hemm il-privat, hemm l-indipendenti, hemm fejn ħa tibgħathom ħa tibgħathom, jiena nemmen li kull skola għandha t-tajjeb tagħha u kull skola għandha id-downs tagħha, l-ħażin ukoll tagħha. Però l-importanti li tkun taf fejn ħa tibgħathom għal punt biex inti tara it-teacher jew il-tali skola kif timxi rigward forsi r-rutina, rigward programmi tal-litteriżmu, ġifieri fuq il-qari u fuq il-littri li qed insemmu, biex aħna ma naġġlux qabel it-tfal meta nkunu d-dar. U żgur, u naħseb anke jekk hix English speaking jew Malti speaking. Eżatt, eżempju tal-gvern hija ħafna drabi li jibdew il-Malti bħala lingwa, mhm. ġifri bħala ittri jibdew bil-Malti, U tal-Knisja u nimmaġina naħseb anki dipendenti jibdew fuq bl-Ingliż. Mhm. Ġifieri jekk inti tkun qed tagħmel affarijiet id-dar li qed tallimhom speċjalment aħna nafu b'daw il-videos online x'nurhom li ħafna minnhom huwa bl-Ingliż. It-tfal il-lingwa Maltija qed nutaw li ġifieri naqset ħafna, speċjalment fl-iskejja qed narawha ħafna li naqset. It-tfal jiġu bl-Ingliż preparati. Fimtni, ġifieri li xi kultant ikun hemm challenge biex inti ddawwar kif konna nitkellmu qabel. Ma tista' hi aktar diffiċli għat-tfal u anki naħseb għal kull uman li bl-Ingliż jgħidu you cannot um, it's very difficult to unlearn what you have already learned, fimt?
Hija aktar diffiċli, inti taf li ħatamelek u hija diffiċli biex nitwistja mod ieħor. Żgur anke lina l-adulti din naħseb u għara. Ġifieri naħseb wara it-tfal, għalkemm it-tfal naħseb huma wkoll kapaċi ta' ġifieri għax il-moħħ żgħir ikun għadu qed jikber u hekk u ġifieri. Imma eħe dik hija importanti ħalli inti jekk inti tagħmel xi activities id-dar, speċjalment ħanerġa' ngħid fuq il-litri li nsibu ħafna, ikun hemm min qed jgħallimhom bl-alfabett, bl-isem tal-ittra.
Għax li bħamna ngħidu ej. Ħafna drabi hekk fl-iskejjel qed jintgħallem ħafna il-phonics ngħidulu mhm. bil-ħoss tal-ittra. Ġifieri hemm qabża. Mhijiex qed ngħidu li ħażin li huma jkunu jafu l-isem tal-ittra mhm. għax huwa xejn għax dak huwa l-alfabet li fil-fatt fiktar il qudiem jertu jertri dak jiġi mgħallem ukoll. Ok. Fibni. Imma fil-kinder Jibdew bil-ħoss. Talitla, talitla, allura inut li tkun ilek tellhom l-songs ta' ABC, u mbagħad jiġi da tgħidlu a a a. Ah, ok.
Taf kif isu t-tifel jew t-tifla. Għalli dik tkun A, mhux a a. Eżatt, u jgħidulek, no miss, jew le ta' dik A. A for apple, mhux a a a. U ma tfal jikorreġuk, m'għandhomx problema biex jikorreġuk, ġifieri. Ġifieri, dik hija importanti li Nimxu u naraw u then again l-iskejjel għandhom programmi differenti. Jekk forsi tistgħu semmihom eżempju hawn min juża Read Write Ink. Okay. Hawn min juża Jollyphonics. Okay. Ġifieri dawk ukoll kif jiġu malma fi klassi, mhm. il-programm ikun differenti. All right.
Ġifieri Jollyphonics għandhom programm. kemm jista' eh, eh, jkun. U tajjeb li kieku l-iskola qabel ma jidħlu jkun hemm normalment kollhom il-laqat, mhm. il-parents, Zabina meta nagħmlu xi ħaġa ħanejdulhom dejjem mhm. minn qabel kif ħajġi mallem u hekk. Kif li ġifieri mhm. imma at least ikollhom idea u ngħidulhom li tipo m'hemmx għalfejn taġġel li huma jridu jkun nafu litri kollha għax xejn. Jiena to be fair iktar nippreferi jiġu ma jafu xejn U qed nimwinjawhom ftit ftit, fimtni, mhux impossibbli mhux ħajkunu ma jafu xejn. U le, le, le.
Imma
biex inti ma mhux ikun qed jintgħallem mod id-dar, għalba toħra, imorront in-nanna, in-nannu, Qed noħodha minn esperjenza tagħna, ġifieri jiena it-tifl eżempju tgħid, le nannu mhux hekk, jiġi ġifieri mhux hekk, għax huma jkunu talmu b'mod differenti. Ma tiħux tort ukoll ġifieri. Mhm, mhm. Ma eħe, hija importanti li naraw kif ikun qed jintla jiġi mallem fil-klassi ħalli aħna nimxu jitfid un bat id-dar. Tajjeb, tajjeb.
Qed nieħu gost li semmejta din tal-alfabet li kważi kważi tippreferi li ma jkun jaf xejn milli eh, eh, illa li xinħoss li l-lum il-ġurnata jisu saraw ħafna pressure li kemm jista' jkun kważi mitwelejt irid joħroġ jaf l-alfabet, jaf ix-shapes, jaf il-colors u dinja ħafna pressure u stress inħossina. Stress żejjed kemm fuq it-tfal u kemm fuq il-ġenituri. Għax jekk l-lom Din taf li diħel l-iskola. U dat hija tħoss li għandu xi ħaġa ħażina forsi għax ma jafx l-alfabet kollu. L-om ħatkun stressed, it-tifel jew it-tifla ħatħoss li l-om hija stressed u nemmen li jkunu qed jassorbu dak l-istress ukoll. Eżatt, eżatt. Le, u ifimni tħoss ċertu bħala teacher xi kultant ikollok pressure ukoll li tgħid tisma' rrid inlaħħaq ċertu affarijiet. Mhm. Imma inut li jiena ħa nitkellem jiena bħala jiena, bħala għalliema jien, li għandi tifel jew tifla jridu jkunu jafu dawn l-alfabett u n-numri u l-kuluri meta mbagħad tifel ma jafx jiftaħ lunch box. Dħalt Kinder One, ma jafx joqgħod bil-qeda sew ma' mejda. Fimtni, huma affarijiet li iktar skills, nipreferi li na, speċjalment f'Kinder One, mhm. li first term jien nħobb naħdem ħafna fuq iktar fuq skills. Life skills.
Eħe, eh, skill, mhux għax ma nagħmlu għamx tagħla il-daw hekk, imma mhm. li iktar kapaċi jinżaw iż-żarbun. Jilbsu ġakketta waħidhom, jilbsu l-basket, Inti trid tiftakar bħala omm, tgħidli m'eżempju u hija billi tgħin u naqa', fajn, imma jiena m'għandix tifel wieħed fi klassi, jien għandi tużżana, żatt tużżana, tużżana u hawn min ikollu naqra iktar. Mhm. Ġifieri immaġina nkun irid inlibes il-ġaketta ta' kulħadd, irid inlibes il-basket, kieku kulħadd daw l huma activities importanti li juruhom kif iddaħħal iż-żarbun, li mu left, li mu right. Fimti, għandek iktar ħatejnek iktar id-dar inti, għax tħaffef iktar anke tifel tħalli indipendenti. Eżatt. Fimtni, milli mhm.
jrid noqgħod intambarlu e, e, e, b, b, fimtni? Eżatt.
Dawk għandhom u morhom sħiħ. Jarwan ħajerġu jirrepetiħ, jertu ħajerġu għamil, kol ħajibqa' dej. Ġifiri, importanti li siru f'kinder u rajt, pero jiena l-iktar li nara dawn l-skills iktar huma important kif nolli għal sit meta mur it-toilet. Kif nimsaħ ruħi sew, fimtni? Ġifiri. Li kollha jirrekjedu ħin. Huma speċjalment huma waħda minn ħafna policies tal-iskola li ma jaċċettawx tfal ma jkunux lesti għat-toilet. Ġivi dik, nipreferi naħdem dik ħafna fuq sajf, eżempju, minn ikun qed jaqtan nepi mhm, jew kif mhm. jilbes. Milli Ndambar, mhux qed ngħid li huma ħżiena fajn. Eh, imma fimtek Naf li alfabet u hekk iżol Hemm affarijiet li għandhom iktar priorità u li nagħmel iżjed sens li speċjalment f'Kinder One. Eh, Eżatt, aħna qed nitkellmu għal dak l-istadju ta' bej 0 to 3, ġifri li li mid-dar rridu nedukaw it-tfal biex jidħlu l-iskola, ġifiri l-iskola mhijiex ġast ABC 1 to 3, Anka daw il-life skills ta' kif tilbes iż-żarbun. Għax fil-verità, kif qed inti, bħal cooking l-iskola wkoll.
Tinduna tarafhom it-tfal min jagħmel mal-parents mhm. id-daru hekk għax il-qagħda tagħhom mhm. iva anki anki sempliċiment il-plejdo, il-plejdo hija vera importanti, eh? speċjalment anki għal cutting skills. L-ewwel ma tibda bi plejdo mm. jafsu, mhm. fim ta' xkarta li jom billi tijom karta u jqasqsu, ġiviri minn hemm daw huma activities importanti li għandhom isiru qabel ma tikteb. Għaliex? Għax qed issaħħaħ il-muskoli tal-idej bċertu aħna nidulu lop, imma mhm. it-target ta' għallima jew parent ħad tkun differenti, mhm. kemm it-tifel qed jieħu gost, qed jilab, imma il-lejm tiegħek qed ikun li inti qed waslu għal dik biex fl-aħħar mill-aħħar jasal aħla ħaġa oħra. Ok, all right. Istra għara kemm, ġifiri għara kemm għaw activities li nistaw namlu d-dar, issa play-doh, jim meta ntiju l-tifel, jiexel, jisni tajtu, l-ma jisfen, teżor, eżat. Ġifiri, u fil-verita, juqot ħafna iktar kwiet mill-li kiku fajtu bil-qeda, u din, per eżempju, għata.
Tinsiex l-attenzjoni, memx, memx. L-attenzjoni Jiena fil-kien.
Unħoss li jżidu l-attenzjoni, eh? Meta jagħmlu oġġett u hija terapeutika, eh, ħafna, ġifieri hemm sensory issues mhm. tagħhom għaw mhm. di. Eh, jiena fil-ħajja ta' teacher dejjem tal-missieri propri għall-email, u vera ħames sens. Jgħilek avoid the three L's. Lectures, if you lecture, mux l-attention span tagħhom. Mhm. Avoid the lines, long lines, għax okay. ta' tkun tagħmel activity, physical activity, mhux ħaj jistenna, you have to group them in twos, in threes, mhm, fimni? Mhm. U leps, leps ġifiri bħal meta ngħidu fuq physical jqogħdu jduru ħin kollu, you have to do something more stimulating, mhm. fim? Okay. U vera bekk tibqa' f'moħħi li ngħid ma' dileta, tittoqgħod attent li ma titħolx f'dawk il-dax, mhm. ħajdejqu. Ħajdejqu, u żgur, nimmaġina bej 0 to 3 l-attention span ma tkunx twila. U irridu nifmu li l-attention span ta' dik l-età hija qasira. Mhm. Ġifieri anke jekk għall-argument nkunu għafas nitkellmu għax dak dak ma jħod, ma jħod li ma bil-forsa għadu żgħir biex joqgħod Fimtni? Mhux qed ngħidu ħa jagħmel nofsija ma' mejda jiekol. Forget it. Fimtni? Ġifieri anki l-break ikun a quick one, 5 to 10 minutes li jieklu jekk joqogħdulek naqabil qiegħda. Fimtni? Għax kultant naħseb nistennew ħafna minnhom dat tfal. Ġejnu, u xtieqa jien nippreżentu li joqogħdu bil-qiegħda għal xi nofsija siegħa. Li jkunu jafu kollox li jekk ħa naqrawlhom ktieb ħa joqogħdu hekk u jisimgħu. Għax aħna ma noqogħdu hekk fil-waqt. Għandna tant hawn dawn il- kif tgħid hekk, disabilities u daqqa xekk, u ADHD, daqqa trotiżi, li irdu npoġġu naqa' bil-qiegħda, nikkalmaw ftit, ngħidu isma', għax xejn kollu jimmolla ma kemm għandu żmien. Kemm mhux qed ngħidlek li ma niftħux moħħna jew għajnejna għal ċertu affarijiet, imma ejja nieqfu naraw x'hemm u x'memx, u mbagħad naslu to conclusion biex ma nqogħdux naġru. X'illum il-ġurnata jgħidulek hija madwar fi kulħadd, kull min tisma', ġifieri jaf ikun ċuċata, jaf ikun taf kif mixej li huwa proċess li jridu jgħaddu minnu tfal. U taf x'inhu wkoll Danika. Aħna llum il-ġurnati jisna mġienen l-adulti. Mux. Iġifiri, jiena ġili ngħid kważi qasem poġġi bil-qeda kif nippretendi li t-tifel tiegħi ħajpoġġi bil-qeda u joqgħod relax. Jekk asli li met jara hekk, għax jiena nkollu għoddej minn ħaġa l-oħra da Dan qed jara li li ovim dawn kif għal-marita u jisimgħu. U mal-mera tagħna, ġifieri jekk dan qed jara li li minn ħaġa l-oħra u m'għandix kwiet u kważi qasam disabbar bil-qeda biex niekol, tat-tifel ħajamel bħali. Eżattament. Ġifieri dik idu nżommu ħaġa moħħna wkoll. Ija, diffiċli, diffiċli. Eh, il-ħajja tal-lum saret wisq minn ħaġa għal oħra. U kif konna qed ngħidu b'żewġ titfal id-dar differenti milli jkollok wieħed. Oh, iva. Ġifieri l-ħin ħattati iktar forsi tkun iktar b'wieħed, ġifieri hija noqogħdu attenti forsi għall attitudnijiet tagħna li nagħmlu ma' tfal. Fl-aħħar mill-aħħar aħna umani. Ġifieri ma mela, mela, mela. nistgħux jekk ħan nimxu eżatt bil-kidba u bil-by the book biex ngħidu kif ngħidu bl-Ingliż mhux mhux hija realtà, imma hemm affarijiet li nistgħu nippruvaw nagħmluhom u nevitaw ċertu affarijiet oħra li nevitaw li nkunu għamilnihom ħdejna forsi. Eżatt, eżatt.
Eh, ifem, per eżempju, id-dan nemmen ukoll il-lingwa naħseb hija l-iktar ħaġa importanti li l-bażi tagħha ħatibda mid-dar. Eżatt.
Ġifieri il-lingwa naħseb ħan niżviluppawha ħafna milli qed nitkellmu magħhom ta' kuljum minn meta jkunu żgħar u li naqraw forsi tista' tgħidilna inti xi tips fuq il-qari u fuq kif inkellmuhom it-tfal biex il-lingwa dejjem tiżviluppa bl-aħjar mod possibbli, ovvjament. L-ewwel ħaġa eh, irridu naraw li ma lingwa ħad intuża mid-dar. Jiġifieri, hawn min jgħidlek jiena bħala om ħankellmu bl-Ingliż u r-raġel ħajkellmu bil-Malti. Tajjeb, ħafna qed iddaħħal żewġ lingwi, imma Trid tkun ċerta mija fil-mija li dejjem qed tkellmu b'lingwa li għażilt inti. Ok.
It-tfal huma kapaċi ta' dil-età li jitgħallmu lingwi differenti. Ok.
Studju sar li ġifieri anki up to five, four, five languages huma kapaċi. Ġifieri min ikollu bħal barranin, ikollu xi ħadd Malti, jew u xi ħadd Bulgaru, xi ħadd Ingliż, u xi ħadd. It-tfal kapaċi ibidlu li naf li na man ma met nkellem il-Malti u man papa bl-Ispanjol, eżempju. U jarfu għal lingwa tinaraf. Iġifri għalek il għadu attenti x-lingwa. Issa ħjar tgħid li sma ħan użaw il-Malti, mhux qed ngħidlek ma nitkellmux bl-Ingliż. Mhm. Imma speċjalment ukoll meta nkun qed nitkellmu Malti jew Ingliż, meta tibda titkellem tgħid is-sentenza, ibdija b'lingwa u spiċċa bl-istess lingwa. Ok.
Iġifiri, mhux
xi kultant hija diffiċli għalina, għax ċertu Ejja, kliem huma ċertu bl-Ingliż. kliem, eżatt. U plus li isek ma' tfal ma nafx x'inhi, tħossok iktar komda titkellem bl-Ingliż, isu iktar child friendly l-Ingliż, Eżatt, baby eżatt, iktar. eżatt, inħossu iktar- eżatt. Plus li daw il-videos huma aktar hemm ħafna vokabularju li jifmu l-tfal, allura aħna speċ- tispiċċa tkellimhom bil-vokabularju Eżatt, tkun qed eżatt, tisma'. eżatt. Imma eżempju, il-sentenzi mkissrin jiġifieri nisimgħu jew Jien naf, miss, I have the balloon in the kamra għall-argument. Dik, x'lingwa, x'lingwa, x'inhi di lingwa? Fim? Il-Malti qed jintilef. Ġifieri tajjeb li kieku d-dar inkellmu ħafna bil-Malti, għax l-iskola qed tkun hemm ħafna English. Alright, jifukaw fuq l-Ingliż, eżatt. Jifukaw fuq kollu imma tfal dileta naraw ħafna li jitkellmu bl-Ingliż. Mhm. Tiskanta, kif qed ngħidlek naħseb daw il-videos li iktar saru popolari ikunu iktar familjari magħhom u jistaw jirrelataw iktar. Mhm. Dik hija importanti li you choose a language. Ok. So, jew jekk bdejt b'Malti spiċċajt bil-Malti sentenza jew qed nagħmlu konverzazzjoni, qed eżempju jiena meta naqra ktieb mhm. l-iskola, jekk ikun bl-Ingliż jew jekk ikun bil-Malti, kull mistoqsija Ħa ngħidha b'dik il-lingwa. Okej.
Issa, insibu ħafna drabi fejn it-tfal ħa jsaqsuni bl-Ingliż. All right.
Sewwa.
Issa jien bħala edukatriċi x'għandi nagħmel? Per eżempju qed naqraw ktieb fuq kelb. Jew naf Hungry Caterpillar, ħa nsemmi għax faċli. Qed dak bl-Ingliż. Jekk qed ngħidu jien naf qed insaqsih bl-Ingliż, mhm. U qalli eżempju jien naf fuq il-kulur. Qalli miss, ma dak aħmar mhux red. Jiena, l-ewwel nett qed nirrispondi ħa nirrispondih bl-Ingliż. U ħa ngħidlu yes, it is red. Mhux ħa ngħidu no, it's not aħmar. Eżempju, it is red. Alright. I'm not going to correct it that way. Ok. Yes, yes, you are right, it's red. Ħa nerġa' nagħmel emfasi fuq il-kelma red. Alright.
Ħafna darba ħajbqalek hekk, jgħidlek imma biex inhi tgħid, imma ħaterġa' tgħidha, ħaterġa' tgħidha, ħajjidħol hekk. Ġifi anki bil-Malti, il-Malti meta naqraw l-istorja bil-Malti, jien naf il-ktib tiegħi żina żunżana, għalihom dik bi. Ħajdu li dik bi. Imma dik miss jew anki kun qed jitkellmu, miss għax il-bi waslet fil-parti. Eħe, sewwa iż-żunżana waslet fil-festin. Jiġifieri jien qed nirrepeti li u qed ngħidilhom brava jew Ok. bravu. mhux- Għax mhux huma għan- fehmu l-kunċett ta' wara Eżatt, kollox. imma qed nerġa' nirrepeti dejjem bil-Malti. All right. Ġieli taqbiżlek xi waħda, kif qed ngħidlek. Ewwa, Imma jien eżatt, tant inkun eżatt.
aware li rrid nagħmel dik is-sezzjoni bil-Malti, Mhm. allura fimt, diġili Mhm. anki jien neħen ngħid ma toffi ma dik il-kelma x'inhi, x'irid ngħid. Mhm. Nieħu pawża hekk, fim. Imma eħe dik hija importanti biex aħna dejjem namlu nirrinforzaw il-lingwa li nkunu nitkellmu Issa, xedna rigward il-qari.
Il-qari per eżempju nibdew minn newborn. Eh, għanti meta tkun eh, pregnant, ħafna anki midwives se jgħidulek semalhom il-mużika, mhm. ikun il-baby fil-ġuf, fiż-żaq, jew kellimhom, jew anki taqra storja, inti tħossok naqra funny. Tibda tgħid jien qed naqra jekk bżaqda. Darba tgħid kemm daħbi raġel, tgħid naqra l-istorja tal-wolf.
Iva, ħettejnhom ħafna li ġili anki meta baby kun ħareġ u terġa taqralhom ikunu newborn isek għaw min jgħidlek illa taf li isu għarafni jew għarafa. Mhm. Ġifieri eħe importanti speċjalment minn meta nkunu żgħar li taqralhom meta tagħti l-eżempju li l-qari huwa importanti li mhux qed jaraw b'mobile jew b'tablet. Eżatt.
li fil-ħajja ta' kuljum illum serna aktar u kważi l-kodba qed jieħdu it-tablet qed jirreplace jew il-kodba li hija sfortuna wkoll fl-aħħar mill-aħħar. Imma eħe, il-qari minn leta daqshekk bikrija hija importanti. Mbagħad anki meta jikbar it-tfal tibda ħażommhom fuqek, ħata mhux talmu prattikalment, għax ma tgħidu wara di tiddawwar minn hawn, taqbad minn Inti once li qed iddawwar paġna, Li hu qed qed josserva x'inti tagħmel inti u ħa jibda jaqbad hu, ħa jesplora kif indawwar, sa jdawrux l u l-isfel. Dawk huma kollha l-ewwel steps ta' pre-reading ngħidulu. Ok. Ġifieri meta ngħidu pre-reading, affarijiet li jiġu qabel ma jibdew jaqraw kodba li jiġu bħala stadju iktar il-qoddim, sintendi. Imma li jenna fanġi ktibek li qed iżommu hekk Forsi ta' tliet snin. Għadu għat iżommu hekk, waqt jaqleb il-ktib hekk, m'għandux ngħidu l-book handling bl-Ingliż, kif iżomm il-ktib sew, inti ta' tliet snin, at least jaf li għandek iżommu li idur mix-xelluk mill-lemin għax-xelluk, li pratikament il-ktib naqbdu mill-kantuniera, mhm. mhux Dawk huma affarijiet li huma importanti eżempju kien deru għan nibdew kikun nrawmuhom id-dar. All right, okay. U biex nuruhom li għandna nożżu l-ktieb u kif inhu, U tista' ġifieri anke mbagħad naqrawlhom wara, aħna ngħidu l-ħarsetta bil-Malti jew blur bl-Ingliż u nispjegaw ġifieri daw qed kinder level ngħidulhom għal xi ġdid inkiteb, ħajdilna xi ħaġa fuq l-istorja u maffarijiet. Mhm, u jekk nista' nsemmihom ukoll ħafna daw tal-Aġenzija tal-Litteriżmu laqra miegħi Issibhom ħafna f'kunsil lokali, f'kull mhm. naħseb kull lokali hemm iva, iva. li mhm. jistgħu marru għal qari minn da jiena tifla ta' erba' xhur kont noħodha, ġifieri u non naqbis biha bil-di bil-ħajna il-kerjer, ġifieri. Eħe, u l-lum il-ġurnata li għanda sitt snin, għatalaqom, nara kem tħobb il-kodba, ġifiri hija ħe. Importanti li naħseb li ta' zejra. Eżatt, li tajta minn meta kienet iżgħar naħseb ħadem. Jista' jkun ma jgħaddimx, imma ma nemminx li ma jieħdu xejn. U li tkun parti mir-rutina tagħhom ħajdraw. L-imħabba l-kodba tagħha eħe. Fuq il-qari. E, importanti li jekk ħanamlu id-dar ħanażlu kodba adattati għalihom. All right. Ġifieri nibdew daw il-board books li mhm. jkunu mhux li tkun naqra ħoxna. L-istorja m'hemmx għalfej tkun miktuba għaw minn non-word books mingħajr mingħajr kliem u tista' tgħid l-istorja fi kliemek. Mhm. Ikun stampi eżatt, u titkellem fuq l-istampa. Mhm. U kif qed ngħidu żomm lingwa li ħatażel, u x'Malti jista' jkun dab l-Ingliż u tiddeċidu tagħmlu bil-Malti. Tista' wkoll. Sakemm imbagħad mhux iktar tard it-tfal kun qed jarf jibdew jaqraw jgħidu dik dik mhux qed taqra Bil-Malti għag, imma dik qed ngħidu iktar livell avanzat. U per eżempju tagħmel sens jiena ġieli għamilta, ma ma nafx xi ħaġa li hija rekomandata li li per eżempju l-ewwel naqra jiena aħna nitkellmu bil-Malti. Allura meta jkun hemm ktib bl-Ingliż, l-ewwel naqra ħulu bl-Ingliż. Kif hija tiegħu.
Kif hija teżatt.
Umbat wara ġieli nerġa' nidu tix nagħmluh bil-Malti issa. Kiku jien naħseb mhux wara nagħmlu. Ma tagħmlulu tagħmlulu darb'oħra. Le, għax that was a session li mhm. rajta bl-Ingliż u forsi ħalli għamilt activity fuq u bl-Ingliż, eżempju jew jew għamilt enough painting, whatever li taqsam ma' da. Imma bat jekk li ħafna drabi kunu jridu jerġgħu l-istess ktieb. Mhm, iva, iva, li jkun oġbu. Jaf imbagħad taqraħlu bil-Malti u jgħidlek jew jibda jifhimha taf kif mhm. jinduna li tkun qed taqrah differenti għax huwa bil-Malti. Imma naħseb ma tagħmilx ħażin, imma in another session. Ma nerġax nagħmilha wara xulxin. Jekk terġa' titerġa' taqrah, erġa' qrah bl-Ingliż għax forsi għadu interessat. Ġifieri sa dik is-session ideali, mhm. mistoqsijiet jew jekk nagħmlu attività relatata wara, mhm, anke jekk jiena normalment inkellmu bil-Malti, inkompli bl-Ingliż. Ma l-istess tema tal-ktieb. Iva, Ġifieri jekk nagħmel Ktib plus activity anka l-activity. Iwa tajja, għax inti jekk bl-Ingliż. Daħal forsi xi stampi li rajtlek fil-ktib. Jien naf dinosaurs qed nitkellmu. Eżatt, għax dak fuq.
Mela let's paint the dinosaur, let's find the dinosaurs in the sand. Mhux ejja nfittru dinosawru issa Fim, tibqa l-istess vokabularju. Mhm. U għatajf dileta nużaw kodba eżempju bħal puppets, mhm. jew nkella waqt li nkunu qed naqraw il-kod, eżempju da, da użbih ukoll. Aw pop-up sax ġibt. Madoffi. Ma pop-up books. Iwa. Nħdu kontu għaw, nħdu dejjem nżommu frasna l-eta li konna qoddimna. Umbat eżempju, meta naslu għal-iktar, nistaw eżempju nużaw flok il- mal-kodba, mal-da, eh, forsi konna xi soft toys ta' kull karattru. U għorra bħala puppets, mux puppet show per se, ġifiri wara. vera sekta komda biex jizidilom l-attenzjoni fuq il-ktib. Dik, illa li xġili xi kultant għam just turning pages. Eżat, li għed it-tijom, anki forsi tajtom wieħed kull, jina għed nitkellem fuq klass tal-klassi. Eżatt. Tista' żommuhom intom.
Mhm. Fimt, hemm iktar, ħajkun hemm iktar interess. Għax iħossuhom iżjed. Tagħmilhom engaging Eżatt, għalihom.
eh, it-tfal. Involuti fl-istorja. Eżatt, eżatt. Ġifieri dik ħad- ħad- ħad tkabbrilhom iktar l-imħabba lejn il-kotba u l-qari. Fimtni? Imbagħad skont Eżatt. anki li tuża t-ton, dok użajtu hekk, Dik dik tagħmel ħafna differenza f'qari. Ġifieri anki l-istorja għalihom ħa tagħmilhom iktar reali hekk. Alright. Isek qed tirreċta. Mhm. Ġifieri importanti. U per eżempju, ejja nisemmu l-istorja ta' Zina Zunzana. Eżempju ta' mel sens li per eżempju, waqt li qed naqra l-istorja, nuħu pawża u nidilhom nidilhom eżempju, X'kulur il-libsa ta' żinna llum? Ġifieri dawk huma affarijiet għalkemm għalkemm huma eh, mistoqsijiet ngħidulhom close-ended mhm. li m'hemmx risposta vio valihom mhm. roże, kiedu tgħid li ħażin. Eh, huma tajbin, ma sabiħ kieku nsaqsu iktar, allura x'taħseb li kieku jiġri lażina jekk tweġġa' l-ġwienaħ, eżempju, ħa tasal jew x'ħa laqas kważi ngħidilhom ħa tasal x'qed intihom l-mistoqsija. Il-tweġiba hi. Iktar, iktar taf kif tihom mistoqsijiet li iġġielhom iktar jaħsbu tfal tal-lum għandna bżonn. Orsuhom naqra mhux kollox isibu lest. Anki problem solving. Miss, ma nafx nagħmilha. Prova. Dilek, jien eżempju, żarbun biex jinżawh jilagħbu fil-software. Miss, ma nafx, I don't know how. Prova. Nibda l iftaħlu ħalqu, ollilu l-sienu b'ħafna bloba, ċuċata. Imma mbagħad, il-miss, irnexxieli. Eżatt, jieħdu pjaċir ħosshom sodisfatti. Eh, ma jekk nagħmel kollox jien, jekk se nkunu kollox il-mamà. Mhix mhix ħa mhix ħada. Ħajaslu ma at a later stage. Mhm. Jiġifieri aktar fuq daw l-skills li ngħid isma' għandhom ikunu aktar lesti. Mhm. Fuq dak eh, fuq biex ġiri ikunu ktar miftuħ, ktar fej l-om iktar forsi kurzita b'dik il-mistoqsija, mhm. jew kiku xħaj ġiri ktar, kiku inti kif biddila l-istoria. Kif taħseb li ħat ispiċċa? fuq l-aħħar paġna, eżempju, mhm. tieqaf ma tgħidix. Jo, fem li iktar ħat għanqililhom iktar kurzita għandek il-kreattività mhm. li tidħol mbagħad ma' creative writing, creative, fem? Ok.
U eħe, fim li daw ma u kol b'esperienza ġew li jiena tnejdhom eh, b'esperienza. Le, le, aħna leket, jiena leket insaqsik biex ovvjament minn għandek forsi minn nistgħu nieħdu kif nistgħu ngħinu tfal tan għax jiena nemmel jekk it-tfal ukoll ikunu qed jistennew ċertu mistoqsijiet waqt li jafu mhm. li ħanaqrawlhom mhm. storja, awtomatikament ħajqodu iktar attenti. Ġejdu jgħanu x'ħassaqsina l-mami kolom dak l-element ta' kurżità li ħanqod attent ħalli jissek issaqsini pereżempju xi ħaġa fuq iż-żonżana nkun nista' nwiġibha. Allura lازم nkunu tinramuhom ukoll skills ta' listening, ta' good listening li importanti kemm waqt ktieb u kemm jekk xi ħadd qed ikellimhom.
Eżattament. Ġifieri, ara kemm hawn skills li nistgħu naħdmu fuqhom. Forsi ma tantx aħna konxji tagħhom. Imma huma skills importanti. Sempliċiment li huma benejdu fuq activities x'jistgħu mhm. jagħmlu. Meta aħna niġu għall-litri mhm. biex niftehmu, l-activities qabel li għandhom isiru fuqhom, sempliċement tmur listening walk. toħroġ bit-tifel barra u tisma' tgħidlu isma' ejja mur fi ġnien bi barra l-gallarija. X'qed tisma'? Ejja nagħlqu għajnejna x'qed nis dak hu qed ikun kapaċi jidentifika ħsejjes differenti. Ġifieri mhux sema' ħoss jew sema' ħorn, nitkellmu ħorn, ħornijiet tal-gass differenti. tal-bass differenti. Fimt, ġiviri, tal-zibel differenti fil-ħodu. Tal-zibel, tal-ħaxix.
Fimt, ġi daw, diġa qed tagħmel jidentifikaw ħsejjes differenti. Bekk niġu għal meta jidentifikaw il-ħsejjes tal-ħoss tal-itra differenti. Ma tistax jekk inti m'intix kapaċi tara f'ħoss ta' għasfur, ma taf x'inhu. Mhux kapaċi jieqaf jisma'.
Ma tistax timxi għal next level ta' ittri. Fidi irridu li dik il-bażi trid tkun soda minn hemm. Inutli noqgħod ngħidilhom ah, ah, ah, imma mbagħad jaf minn hemm tibda toħroġ ikun hemm forsi xi problemi ta' listening ukoll. Li għandek tarraflhom isma' qed ninnota li mhix fimni mat minn hemm minn hemm tibda tiftaħal fuq kull persuna. Fem tiġifieri ħda huma attivitajiet importanti ċuċata ma jqumux flus għax xejn hemm involut li tista' tgħid isma'. Għamiltek mat-tifel tiegħek jew tifla. Istra qed iġġieni nirrealizza kemm kemm affarijiet sempliċi li nistgħu nagħmlu. U jekk illum jekk tfittex Li fil-verità iktar milli nkunu qed nagħlmuhom l-akkademja, nkunu qed nagħlmuhom skills, għax inti li qed tgħidlu iqa fisma isma' dal-ħoss qed ġej tal-gass. Ta' x'inhu tal-ħoss? U qed jitgħallem jieqaf, jisma', josserva u joqgħod attent. Ara kemm huma importanti dawk l-skills li awtomatikament jekk dan poġġejtu bil-qeda ġas qed ngħidlu kif qed inti a a a Wan, mux qed tagħmel sens għalli. Ma mitlux kurzita, ma nqatlux kurzita, jiena ġas poġġejt bil-qeda biex ferġa' din lum. Fimt ġifieri, in a way nista' nifhem ukoll Għalfejn naħseb li ħafna forsa għaw ħafna tfal jtiġu labeled u kol. Eh, Illa lix ċertu skills tant moħna, tant serna focus naħseb li mhux ħażin sa barra ta' wkoll. Imma li it-tfal ikunu jridu jitalmu kemm jista' jkun affarijiet dawk it-tliet snin. U f'leta ninsew il-basics. Ninsew il-basics. Jiena mhux mod ngħidlek li mhux importanti. U le kollox importanti, imma iktar affarijiet importanti. Qed immorru step 3 qabel nimxu fuq step 1. Eżatt, eżatt.
Eżempju ħanidu fuq kidba. Kemm hawn min irid jara jaqbdu l-lapes mhm. f'Kinder One. Jien nibda ngħid imma jekk inti dat-tifel mhux kapaċi plejdo. Jagħfas il-Play-Doh, jagħmilha ballun, jagħmilha tazzett, dudu, whatever. Jekk mhux kapaċi m'għandux dik is-saħħa, kif ħa tippretendi tifel ta' tliet snin qed ngħid tifel ma rridx dak ta' u le qed niġġeneralizzaw jaqbad lapes U ħa jagħmel il-forza u s-saħħa il-ponta mal-karta. Kif anki sempliċement krejon ta' nindunaw kemm hemmx saħħa fil-grip ta' krejon, tgħidli tifel ma jafx ipenġi jew jħażżeż. Hija jkun hawn tfal li mhumiex għaliex. Għax titittihom qabel kif qalet Miss Rita fl-aħħar fil-dak daw it-tip ta' activity sensory, ir-ramel, il anything ross jekk hux water play li huma kapaċi jħendiljaw affarijiet, hemm affarijiet ta' muskoli. Mhm. Hemm affarijiet għax inti anki biex tikteb irid ikollok posture tajba, saqajk mal-art darek ma siġġu, idejk fuq il-mejda ma sax tkun hewwek fit-tarf. Mhm. Huma affarijiet skills. li ovvja ħad titgħallimhom jew ħad tkun aware tagħhom iktar ma tikber. Imma jekk dawn l-affarijiet m'intix kapaċi tagħmilhom daw l-sensory activities mhm. ma dil-età ma tistax imbagħad tippretendi jiġi erwan ġi li jgħidu li illa mista ta' dak mhux kapaċi jgħat 5 year old Imma għaliex? Għax ċertu activities ma sarux biżżejjed, forsi jkunu saru ta' ma biżżejjed li dawk huma l-iktar importanti fil-kinder isiru, mhux li niġi ntih coloring page.
Tara. Mut in-news ħantih coloring page, in-nota tfal ta' tliet snin. Fej jipenġu? Ipenġu eżatt mal-lajn. Eh, eh. Allura nibda billi ntih waħda vojta. Għalli ħażżis ħanara biex ħajoħroġ. Issa nduri nġah fine line, mhux qed ngħid li d-drawing books huma ħżiena, imma ta' din l-età ma tagħmel ma tagħmilx sens għalija. Ħalli qiegħed hemm u forsi ried iħażżeż u hekk. Imma tih blank paper. Ħa tara biex biex għax inti tkun qed Il-punt tirrestringihom. tagħha huwa li hu qed qed qed jagħmel il-mot fine motor skills kif jaqbad il-krejon. Eh, Iktar mill-li ħajpinġi xi ħaġa dik l-età mhux artistika biex niftehmu.
Mhux ħadd pretendi ħajkun hemm l-scribbling u hekk dik li tenar, mhm. scribbling u tħażżis u hekk mhm. ħajkollok mhux ħajkollok. Ikun hawn li ġieli mdanet il-laħwa dat-tfal kemm ipenġu sabiħ, imma għaliex naħseb tant iġeluhom jew jaqbdulhom idejhom id ma naf, ma nafx isir, ma nistax niġġudika, imma ma tagħmilx sens għalija li tifel ta' tliet snin ikun vera qed ipenġi daqshekk puli ġolajn. Ġifri, jew forsi ikollu taf kif en ekstra bħal meta ngħidu għandu xi ħaġa aħjar. Skont l-età tifhem li ċertu affarijiet mhux ħajaslu għalihom dak it-tfal, xi jgħaddim il-proċess ta' qabel Fimti ġviri, eh, rridu noqdu naqra attenti. Ġviri kemm hemm activities li huma iżjed importanti milli per eżempju nitfawlhom drawing book u mpinġu bħal play down immaġina. Il-cooking sempliċement qed tgħid in-numri. Qed tgħid, ejja ħanitfgħu kemm ħanitfgħu Għaġin. Eh, Kaps jew tgħid. Għaġin. One, two, mela qed tot. Minn għal qed tagħmel, ara one, one, one. Tfal, you have to put it into context. Ma tistax turi ħara dak il-one, all right, one, imma kif inu, kif inu reprezentat il-one? one farloġġ, one miktub hemm, one as one number, one dot on a number frame, għax mbagħad jitlu affarijiet. Jiġifieri mhux inbil qed nurik il-one u taf tiktbu hekk. Ti tkun taf is-sens tan-numru x'inhu, x'qed mhm. jurik. Għax mbagħad tibda minn big and smaller number, you put them in order, hemm ħafna li titħol un bad musa nidħol daqsek id Le, le, għax aħna qed nitkellmu fuq. Eh, u anke eżempju, sempliċement toħroġ barra bil-karozza dawra, jiena li tifa konna era sejrin il-birgu. Mhm. Għaliex, ġili wara weekend meta f'circle time nsaqsuhom x'għamiltu fej mortu mortu l-baħar. U fej mortu baħar? X'jismu nibda ngħidilhom eżempju naf baħar għaw radira, rinella, marsas. Għadi la jibqa blank, u bat nistib xi wieħed għax taf miss fejn morna. Ikunu naħseb parents li they, they discuss and irridu ninvolvu għom iżjed, eh, għax forsi xi kultant naħseb illi ma ngħidulhomx il-post inħdu dak għadu żgħir. Eh, ma tajjeb billi qed tgħid isma' x'tax ħanamlu llum ħammorru l-birgu, ħammorru hemmhekk u ħanamlu hekk qed Naħseb ġibi aħna nikkomunikaw magħhom, qis li jiena qed nikkomunika miegħek. Eħe, jiena speċjalment.
We underestimate them, xi kultant nisimprovaw nisimplifikaw. U ma tużax baby talk. All right. Dik importanti.
Ok. Għagġini nisimaw, għaxina nħu l-bumbu d-dar. Jiena nibda nejt, iva, nħu tiħu naqra boti l-eżempju. Ija, dawk, għax għajamlu għan baby xitfall, jiputilajn Anke speċjalment bħal gazaza, eh, ġieli ssib ta' tliet snin għandhom qed joħduha. Mhm. Alright, forsi nifhem, ma eżempju dik xi ħaġa li kieku jien f'sajf diħal għall-iskola ma nibda naqta' ħielu. Ok.
Gazaza u biċċa. Xiġri? Jista' jkollok bikki li jkun irida qabel jitlaq l-iskola. Eh, mhux hekk. Ġieli ssibhom fil-basket tal-iskola. Jiena mhux ħadd jomlu biex insoddu mbagħad. Eżatt. Li plus li l-mart li ġor. Għazgura xi ġara ħafna.
Minn hemm u hekk. Sempliċement Ilu qabadhom. affarijiet ċuċata li forsi bħala hom tgħid imma mis Kien ħanħan. Eħe, dawk, dawk huma li l-lajs għal-kinder, mhm. fimtni, mux li għax muħni li nikteb u naqra u jara l-letters u għax jafom, ta' kolla jafom. Mbatt tiġi f'punt tejt imma x'vera jaf, jew għalhom xi tfisser li meta li jafhom miss. Fimtni? kif tafhom inti d-dar mod, kif tafhom kif suppost qed jafhom l-iskola mod ieħor. Mod ieħor, fimtni. Hemm ħafna ma xiex iddur ta' ġifieri. Imma naħseb jiena ħallejtni hekk għax vera kienet interessanti. U affarijiet imma.
U le kieku naħseb ikonna Flet ġimgħat ngħidu, għax istrina din dan is-suġġett li niddiskutih u xtaqt niddiskutih miegħek għax naħseb illi u kif iddiskutejni ftit marita wkoll, imminti bħala forsi teacher tal-kinder tkun tista' tgħid li iktar xed tara u isek tixtieq li tfal ikunu preparati mid-dar qabel jiġu jiġu għandek. Għax istra inħoss illi

bl-aħjar mod li nistgħu nedukaw it-tfal. Kif qed lek hawn ħafna min jaħseb akkademja, akkademja, akkademja, ħalli ħalli jidħol l-iskola, jgħaddi mill-eżamijiet, jiggradwa, meta hija importanti, hija xi ħaġa importanti jekk speċjalment it-tfal iriduha u jridu karriera li tirrekjedi l-akkademja għax mhux bil-fors ikunu jridu hekk after all, però il-life skills huma importanti wkoll. Hemm eżempju manki waqt Ninnota, it-tfal m'għadhomx jafu daqshekk jilagħbu. Veru.
Ħlief naħseb intuhom ħafna tablets u ħafna mobile jew quddiem television. Ma dik is-social interaction ta' bejniethom jew kif nilgħab bil-goff nidħol hekk, m'hemmx ċertu, qabel konna nilagħbu f'ċemplies, anke b'stufa jew hekk nafu kif nistgħu ndawruha jew nagħmluha b'xi ħaġa. Il-logħob fit-tfal vera naqas mindu daħal it-teknoloġija. Eżatt.
Għax naħseb ukoll illi eh. l-istess kien hemm dik il-conception li it-teknoloġija eh, ħabba ċertu educational videos, educational mm. apps, qed nsemmi dawk li huma truly educational, xum hemm recreational ones. Sewa, imma Allura ngħidu eħe għax dawk ħa jitgħallmu minnhom, imma ninsew illi mill-logħob hemm ħafna fine motor skills u life skills li tfal jitalmu. Isna forsi l-lob, kif tkellimna ma' Marita fil-podcast fuq il-lob, noħduh for granted, naħsbu li jisu huwa just eh, relax time, chill time ma' tfal, mentri fil-verità. It's their work, eh?
It's their work.
U vera jkunu għedin jitalmu. Ġifiri, they need the time to play. ħafna skills minnu.
U kol eżempju anki aħna meta nippjanaw outing mhm. skola. Għax inti ħatorijom video orrajt, nkunu għanna mlu dinosaurs, għax nara dinosaurs ta' tivelaw. Ma nistax noħodhom outing fuq dinosaurs, mhm. imma bħal ta' farm, mhm. kemm misabiħ li toħroġ inti barra mill-klassi u toħroġ fil-out of your context u qed tagħmillhom il-lesson Barra, meta qed jaraw l-annimal ta' vera, sem billi ngħidlek dak sufi. Jew dak kif ħajifhem? Kif ħajifhem is-sensi speċjalment jew bħal ħnieżer li jinten jew jgħixek qed tarhom. Mhm. L-esperjenzi li għanna nagħtu l-tfal iktar li huma kruċjali fil-edukazzjoni. Ekku. Fimtni ġifieri nut nintu reflex card, ħanżir, mux qed mux ħa, mux ħa jaraħ irid, jesperjenzaħ, jisaqlek ma jistax posti għaw lajf. Eżat, ma jistax eh, namlu kollox hekk għax hawn Malta forsi naqra aktar limitati. Imma saraw ħafna.
Imma saraw ħafna. Saraw ħafna postijiet hekk u saraw ħafna wkoll għal min forsi jaqta' qalbu tal-mesi play. Saraw ħafna postijiet għax eħe mesi play jaqla. Ġifieri, imma hawn ħafna postijiet, inti għandek il-little bubbles tagħmel sessions fis-sajf u xek, u tagħmel f'xi holidays ukoll. Iva u les kont il-ċirkustanza tal-rutina.
Ġifieri hawn ħafna, inti tagħmel forsi għal min qed jismana u forsi joqgħod in-naħa tas-sawt, inti tagħmel sessions tal-little bubbles, tagħmel ħafna messy play, reading, ġifieri Jekk forsi l-ġenituri jħossuhom ħa li mhumiex kreattivi biżejjed biex jagħmlu daw it-tip ta' activities, għaw ħafna activities li qed isiru f'postijiet fejn apparti li qed qegħdin jiġu esposti għal dat tip ta' messy play u ħafna fine motor skills, qed jiżviluppaw ukoll is-social skills għax jiltaqgħu ma' tfal ta' dik importanti ħafna. Speċjalment jekk it-tfal ma jkunux imorru child care u forsi jqogħdu mal-mothers, which is fine. Tagħmel eżatt, eżatt. Imma ħatejnhom iktar biex jinterattaw ma' tfal differenti Ifhimni, il-Covid ukoll tefgħet naqra t-tfal lura, eh, ġifieri, u dawk it-tfal li konna fi żmien l-iskola bil-maskla, speċjalment, batejna ħafna fuq daw tal-ittri, ma kinux jaraw kif nagħmel lil oh, ħalqi bil-mask. Mela x'inhu?
Hija huma batew ħafna u nutajna ħafna tfal bl-speech problems li kellhom f'daw sentejn tliet snin. Iva, hemm ħafna tfal li batu bl-speech ħabba COVID. Ġifri, mux ġast, mux ġast ismiħ, għara kemm importanti u koll, literalment kważi sensu kollha. Kollox, kollox, kollox jaqat. Grazzi ħafna Danika ta' din
l-informazzjoni vera, vera, vera, vera interessanti li qsamt magħna. Ma vera, ma biex biżejjed kien biex ningrazzak x'nemmen li li ħriġt f'punti vera importanti li l-ġenituri li ħajsimgħuna żgur li ħatejnhom ukoll jażlu iżjed attivitajiet adattati għat-tfal tagħhom milli forsi jkunu nżerħulhom rashom id-dita fissazzjoni kif qed ngħidu fuq kitba u ittri u numri għax fl-aħħar mill-aħħar it-tfal bizmin jiġu. U mela kullħat.
Nemmen li għajnuna ħajkun. Eżat, eżat. As long li taħdem jitfit ma l-iskola. Dik l-importanti. Għax l-iskola di importanti. L-iskola taħdem għal-ġit ta' tfal. Mux għal-ġit ta' teachers, mhm. għal-ġit ta' tfal. Jek ikun hemm xi ħaġa li jissuġġerixxu l-iskola bħala teacher, headmaster, please take it on board. Għax Aħjar titranġa meta tkun għadek żgħira milli tasal year 6 u konna nagħmlu repeater fil-year 6. Għax il-moħħ ikun diġà diġà mfassal lest. Għadu żgħir nistgħu nħawdu nagħmlu ħadd. Grazzi ħafna Danika. Grazzi li. Grazzi lilkom li segwejtuna.